السلام علیکم پیارے ویور تو ساڑے دے پیوے ساڑا یوٹیوب چینل سریکی منڈے ایس آر تے میں ہاں توڑا بھرا توڑا سجن توڑا بیلی عادل حسین بھٹی اور سریکی ڈھولا تے تو ساڑے دے پیوے ساڑے نال بہن خاص مہمان ساڑے آئے ہیں لالا عبدالحمید ساکی صاحب ٻہوں مشہور و معروف شاعر ٹیپی گولڈ مشاعرے بھی کیتے ہیں انہاں نے بڑے وڈے وڈے مشاعرے کیتے ہیں جناب بھارت سین ایف ایم ریڈیو ایف ایم ون او تھری انہاں دے نال بھی انہاں نے کمپیننگ کیتی ہے تے سارے نال موجود ہیں محمد اکبر عربی ڈھولا صاحب عامر حسین بھٹی صاحب تے سارے پچھوں موجود ہیں حاجی عابد حسین بھٹی صاحب اج تک اوں محفل مشاعرہ سنڑاندے پئے سے لالا عبدالحمید ساقی صاحب دا سنڑسو تے پروگرام شروع کرن تو پہلے تو کچھ چھوٹی جی ریکویسٹ ہے بھراواں کو کہ سارے چینل کو جائیں سبسکرائب نہیں کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گھنن تاکہ ساری آون والی ویڈیو تارے کول جلد جلد پہنچ سکے مشاعرہ شروع کرن سے لالا عبدالحمید ساقی صاحب انہاں کوں آکھسوں ساکوں اچھے توں اچھا کلام پیش کرن تے تساں سنڑسو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھے دوستاں کو مہرباناں کو قدرداناں کو مہماناں کو میزباناں کو بندہ ناچیز لالا عبدالحمید دا سلام قبول تھیوے۔ ادیں محفل وچ عید دا ڈیہاڑا اتے عید دی خوشی وچ ہک ڈوہڑا میں پیش کریساں تہاڈی توجہ ہوسی دوستاں دی۔ تیڈی مونجھ نے باہوں بلوائے میکو میں چپ دا جندرا بھنا نی میں کھل کو آکھے پرتے تھی میں دل دا بدلہ بننا نی میڈا پیار ہمیدا خالص ہے کوئی کھیݙ کھیݙوݨا دھنا نی لوکاں آکھے عید دا چن ݙس پے توں نظراں نے میں منا نی لوکاں آکھے عید دا چن ݙس پے توں نظراں نے میں منا نی تے تیکوں روح دا رتبہ ݙے ٻیٹھا تیکوں روح دا رتبہ ݙے ٻیٹھا بت خالی پھڑکدا ودے۔ دل جسم وچوں تھی چوری ڳے خالی پنجرہ کھڑکدا ودے لہو کڑھ کڑھ کے تھی پیلا ڳے بݨ پاݨی ٻڑکدا ودے ایندے نال حمید آ کیا تھی ڳے جا جا تے تھڑکدا ودے ایندے نال حمید آ کیا تھی ڳے جا جا تے تھڑکدا ودے۔ تیڈا قتل دا خاص ارادہ ہے تیڈا قتل دا خاص ارادہ ہے تیڈے ترچھے نین ڈسیندے پن تیڈے لال غلابی ہوٹھاں تے لگے چپ دے بین ڈسیندے پن تیڈا جوبن چھریاں چائی بیٹھے قاتل دے سین ݙسیندے پن اڄ جان حمید دی کڈھ گھنسیں تیݙے پختہ ذہن ݙسیندے پن اڄ جان حمید دی کڈھ گھنسیں تیݙے پختہ ذہن ݙسیندے پن تے ہک نظم پیش کریساں جن توجہ دوستاں دی پوری ہوسی تو وعدہ کر نبھاوݨ دا نبھا سڳسیں تاں بسم اللہ۔ توں وعدہ کر نبھاوݨ دا نبھا سڳسیں تاں بسم اللہ۔ میݙے ہنجھواں دے سیکل کوں سکا سڳسیں تاں بسم اللہ۔ میݙی دل دی حویلی وچ۔ ݙکھاں دا شور سر کھاندے ایں جھیڑے تے شرارت کوں مکا سڳسیں تاں بسم اللہ میݙے ہتھ کوں توں ہتھ اپݨا بݨا سنگتی بݨا ساتھی منافق دے توں سینے کوں دکھا سڳسیں تاں بسم اللہ ہجر دی دھپ ݙوپہرا ہے حمیدہ سیک کھاندا پئے ہجر دی دھپ ݙوپہرا ہے حمیدہ سیک کھاندا پئے سڄݨ زلفاں دی چھتری وچ لکا سڳسیں تاں بسم اللہ ہجر دی دھپ ݙوپہرا ہے حمیدہ سیک کھاندا پئے سڄݨ زلفاں دی چھتری وچ لکا سڳسیں تاں بسم اللہ زیادہ سچیناں تھوڑا لکھیندے مٹھے لفظ پینا کوڑا لکھیندے پتہ نی حمیدہ کیا میکوں تھی گے محبت لکھینا وچھوڑا لکھیندے ذرا سنبھل کے ٹوریں دھرتی تے۔ ذرا سنبھل کے ٹوریں دھرتی تے اے دھرتی پاکستان دی اے۔ کیا بات ہے بھائی اتھاں پردے دار دیواراں ہن اتھاں عزت ہر انسان دی اے اتھاں پاک قرآن دے قاری ہن اتھاں محفل مسل مان دی اے پنج وقت حمیدہ رب طرفو آندی حقل روز اذان دی اے کر پاکستان زندہ باد۔
جناب تساں سنڑدے پئے وے لالا عبدالحمید ساقی صاحب کوں تے بہوں وڈے شاعر ہن انہاں کولو بہوں مشکل نال ٹائم کیتے سئیں اج انہاں کوں فون کریندے اساکوں ہفتہ تھی گئے کہ اساکوں عید دا پروگرام ڈتا ونجے بہوں مصروفیات ہن بڑی مشکل دے نال اج ہفتے بعد اساکوں ٹائم ملے عید دی تریجھی ڈوار ہئی تے انہاں دی مہربانی ہے ساکوں ٹائم ڈتا ہے تے تساں سارے بھراواں کوں ایک دفعہ وارڈ ریکویسٹ ہے کہ سارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیسو تاکہ ساڈے آون والی ہر ویڈیو تہاڈے کول جلدی پہنچدی رہے اللہ حافظ